एकटा पुतोहु जे आयल छै भरि पूजा पाठ करैके तऽ कहियो ओकरा मतलबे नहि छै भरि दसैँ कहियो ने पूजा केलियै केहन कनिआँ छै कहियो पूजा पाठ करैके लक्षण एकटा होइ छै ने कनिआँ बहुरियाके एकोटा लक्षण आओर नहि छै ए कने गेला हे हम जाइ छियै पूजा करै लए हमहूँ जेबै तू जेबही के लए जेतौ तोरा सौसिया ने तऽ लए जेबै ने नहि हम नहि लए जाइ छी हम जाइ छी असगरे पूजा करै लए तू हमर संगे किया जेबी नहि लए जेबो तोरा कथी लए जेबो तोरा नहि देखने छी मंदिर नहि देखने से तहन कहै छियै नहि देखने छी कहूँ पहुँचे सौंसे गाय बाजार तू घुरि आबै छी असगरे आब मंदिर तू नहि देखने छी नहि देखने हम जाइ छी असगरे पूजा पाठ करै लए नहि, नहि, तू अपन जो मैंने चलू नहीं देखने छी। हम्म, नहीं हम तोरा लए कऽ नहि जेबो तोरा लए कऽ हम किए जेबो से हाँ कथी तू बात- मंदिर नहीं देखने छी हम जाइ जस घरे पूजा पाठ करबै अपन चलि एबै हम नहीं करब पूजा हमहूँ करबै की पूजा करै लए जाइ छियै तऽ तू कथी कहै छियै हमहूँ जेबै के करतौ जेबै भनसा ने। भनसा कर चुपचाप हम नहि जाइ छियै करबै, पूजा करै लए किछो ने करबी नहीं कथी लए ने करबी एना हम भूख पूजा करिके एबै भरि अ, भुखले छियै एखनी आइ कए दिनसँ भरि दसैसँ तऽ भनसा भात करि कऽ सवेरेसँ राखबही तब ने हम भनसा करि कऽ करबही तऽ अयबै तऽ खयबै आ कतहु जयबै राज काजमे तऽ छौड़ा कतय गेल छै छौड़ा तऽ आओर सनकाए देने छै हम जतय जतय तऽ जयबै ततय ततय जेतै ततय ततय जेतै पूजा पाठ करयके हम कहबै पूजा करय लए जेतै ओहो जेतै पूजा करय लए हम कहबै एतय जयबै तऽ ओहो जेतै एतय मर मर मैं की भेलै कथी लए खैसियाल छी देखै छियौ अरे बड़ा- हम जतऽ जतऽ जाइ छै ततऽ ततऽ गे हाँ हमहूँ जेबै ये मन्दिर हमहूँ जेबै हम कहलियै हम जाइ छियौ पूजा करै लए तू भनसा भात करिए तऽ की कहै छै हम कथी लए भनसा करि कऽ देबो से तोरा देबो खाइ लए हे, की बात छै कथी लए अहाँ सनकल रहै छियै हर तोरा की भेल छौ, से कही। हे मैं आज से पूजा करै लए जाइ छै तऽ अहाँ भनसा नहि करबै के करतै घरमे हैं? तब से कहू तऽ, पूजा करे लए हमरा नहि लगा कथी लए जेतै पूजा करै लए हाँ जेबै ना हाँ मैं आज से बूढ़ पुरान भेलै जाइ छै अहाँ जानो अपन घरमे खाना बनाना

हम्म, हमरो मन भेल हमहूँ जतियै तऽ केहन हतियै बड़ आ- चौक। आठ दिन से अहाँ कतऽ गेल रहियै? हाँ। आँय? कोई तो लक्षण आठ देखेबे दिन से तऽ करत। नहीं देखलू एक कथन पूजा दाँतो ने माछ तऽ भोरे खाय लए भीड़ जेतौ चुपचाप जाओ अहाँ खाना बनाओ मैं जाइ छै पूजा करै लए बुझलियै रहलै बात मेलाके टाइम एतै टाइम टेबुल एतै अहाँके मेला घुमा देबै सब कुछ करबै बात बुझै छियै कि नहि बुझै छियै मौसा नहि करब देखै छी कतौ पूजा पाठ करै लए जाय लगै छौ तऽ तोहर मौगी एना हर हर खट खट कोन खानदान के लोग छियौ नहि छियौ हर हर खट खट करिते रहै छै मन नहि होइत आब पूजा या पाठ करै लए जाय अगर चारि या छीसा देख कऽ आब हमरा किछो ने पुरै छै बुझली अरे ने बाप रे बाप आँय? ए ई चलो मौगी तऽ ने हमरा बेटा, नाक पर दम नाक पर कए दम देतै कए के राखि एकटा देने बात छै कहू यौ। तऽ मानि कऽ चलू अहाँके जब ओते नीकसँ समझेलहुँ बुझेलहुँ अहाँ जाउ ने अहाँ जाके खाना बनाउ अखनी साँझके अहाँके ननद जेबै मायके जा दियौ पूजा करै लए अहाँ कथी लए भोरे भोरे ई उठै छियै ई आँय सुति के उठै छियै अपन पूजा मेकअप पाठ तेकअप करे केलियै, जाइ अपन तैयार भए जाइ छियै हर हर एकदम। खटखट सब दिन हर हर खटखट ए, दसे भर्ती दसे में हर हर खटखट कर के राख देना चाहिए मन नहीं जा अरे पूजा बाप पाठ रे छोड़ दे बाप। छे नहीं करबे पूजा पाठ चल जाए छे जो अच्छा। जो हम ही जाए छे भंसा माय, करबे अरे तो सुन, ना सुन। ए ओकरे कहीं पूजा करे अदा- मत जा तू। जाओ जाओ जाओ नहीं बनेबे खाना ना जाओ हम ही बनेबे खाना जाओ जो मैं तू तू पूजा कर गया खाना है हम ही बनेबे जाओ ले हम देखै जाइ छी। छै पूजा करै ले मन नहि होइ छै पूजा करी की करबो हर हर खट खट एकरा ए, ओकर बात सुनि के तऽ बाप के ना लै छै तऽ एकरा छै छीन लागि जाइ छै एकदम बड़ अथी बाप के बेटी छियै ई ठीक है ठीक है कहियो तऽ लथन छेबे ने करल सब ठीक पूजा है पाठ करै ले अहाँ नहीं बनेबे खाना हमरा तऽ हम ही मतलब बनेबे पूजा करै लिया जाओ पड़तै है। जाओ जाओ जाओ हम जाइ छी मैया तऽ चलि गेलै ए तोरा आब हम बतबै छियौ तू ए तखनी से सन सन करै छी मौगी हैं तू अपना आपके की बुझै छै खाना तू नहि बनेबी कथी लए बनाउ? नहि बनाउ खाना कथी खाना नहि बनेबी वही रहले हमरा लाइल जल के दाम तखनी से माय छलै तोरा समझाबै छौ कम से कम माय के आगू मे केना बजबै अतनो स- अहाँके तमीज नहि यऽ बजै का एको रति नहीं तमीज बजे हैं ए

आरो तोरी के ई हमरा दस दिनो दिन टीके पर चढ़ल जाइ छै ई मोगी आना आना आना आना करना करना से हेतै कम से कम भए छलै कहलकै दुइटा बाते कहतै तऽ अहाँ सही के नहि रहबै अहाँ हरेक चीज नहि करबै ना नहीं गलत है कथी करते नहि ना गेलै तऽ हँ अहिने ते ने सुनू रहले बात ठीक छै मैच नहि लागल है तऽ हम ने अहाँके ले ना ने जेबै कम से कम जाउ ने खाना बनाउ हरेक चीज करू आ ई हर हमेशा झोंका झुमर लड़ाइ लड़ी हर हमेशा कथी चीज सब ठीक से नहि नन गेलै कहू ने हम नन जाइ छी अहाँके अहाँ जाउ ने खाना बनाउ आरामसँ हरेक चीज करू हम अहाँके नन जेबै मेला नहि बनाउ खाना, आँय? जाउ बनाउ। आठ दिनसँ पूजे ने आ आइ खुमा मेलाके टाइममे अहाँके आ पूजा करैके ध्यान यऽ लए हैं अरे बाप रे बाप जा अहाँ बनेबै खाना हमही बनेबै हँ अहाँ देखबै अखनी कथी देखबै देखबै अहाँ कथी देखबै आँय? देखबै अहाँ खाना नहि जेबै बनबै लए नहि आँय? चल हम अहाँके बना कहली ने अहाँ हम हम बनेबै तऽ बनब ए, अगर मतलब कहि देलियै तऽ हमही बनेबै लेकिन अहाँ नहि बनेबै नहि बनेबै हैं नहीं बने बचा ना नहीं। अच्छा ठीक से लिया चलो हम अपने बन में